Ko whakaaro rānei koe, he aha te āhua o te kite i tō whenua o maunga, o awa, me o roto mai i te rangi? Hei te wā tuatahi ka kite tātou i tō tātou tūrangawaewae mai i runga. Ka rere tahi tātou i tōku pepeha mā ngā matatopa, hei tūhura i tō tātou kāinga whakamīharo o Aotearoa. Ka ako tātou i ngā ingoa rerekē o ngā maunga, ngā awa, ngā waiata, me te hītori hoki. Atu i ngā wāhi motu ake e whakaatu ana ko wai tātou hei Māori. Ka tuhi rā tātou i ngā kokonga katoa o tō tātou whenua. Haere mai, kia rere tahi i tōku pepeha! Kia ora, ko Frankie Wairākewa te kani tōku ingoa. Ko Tauranga ahau. Haere mai, come fly my pepeha. Ko Mauao te maunga. Ko Tauranga te moana. Ko Tākitimu, ko Mātaatua, ko Te Arawa ngā waka. Ko Hairini te marae, ko Ngāi Te Ahi te hapū, ko Ngārara nui, ko Tamahika, ko Ngā Rui ngā e tau nei. I tēnei hōtaka, ka kōrero mai a Frankie i ngā meka mīharo mō tōna maunga tapu, mō Mauao, mō tōna marae hoki, mō Hairini, e noho ana i Tauranga Moana. Ka kōrero mai a Frankie i te hītori motuhake i tōna iwi o Ngāti Ranginui. Ā, ka hura tahi tātou i ētahi mea mīharo rawa atu mō te taiao e motuhake nei ki tēnei wāhi. He tāina tōku, ko Taiki tōna ingoa, ko ia tōku tino hoa i ngā wā katoa, anō nei ko ia te hautiti o te whānau. Ōku mātua, ko rāua tōku ao katoa. Ko rāua ōku tai tuarā. I ngā wā katoa he whānau ko tai i tātou. Ko tētahi wāhi ngākau nui ana ki a au ko tōku marae. He wāhi ka taea e au te hoki mai i ngā wā katoa, i ngā tōpito o te ao. Ko tōku marae, ko tōku tūranga waewae he pā harakeke, he ūkaipō māku, otirā tōku rahi, tōku whānau, tōku iwi, ā, tōku hapū. Ā, ka taea e te hoki ki tōku marae me te kimi ngā hononga whakapapa katoa, mā ngā tōpito o te motu, arā te whakataukī, mā ngā pūngārehu o whakapau karakia ki te kā tonu te ahi, arā te whakataukī o tō mātou marae, ka ahu mai tērā i a Tamahika ki whakapau karakia, ko Tamahika ko ia tō mātou hononga ki Te Arawa, ki Ngārara nui. Ko tōna hoa wahine, ko Ngā Ruinga, ko tērā tō mātou hononga ki konei ki Haerini. Kōku whakaaro he rerekē te mau moeti matatopa i te mea ka taea au te kite i ngā pito, tērā pea ka kore au e kitea i runga i tōku maunga, tōku moana, ā, tōku marae hoki. Nō reira. He akonga pai tera moku. Ko tōku tino whakatauki no te rohe nei ko Kia au te manawa rere, te manawa rere kia au. Nā tō tātou rangatira a Rāwiri Puhirake tērā whakatauki kia māmā ake e te māramatanga, tērā pea e āwangawanga rātou katoa, nā tērā whakatauki ka taea e rātou te ū ki te whakapono, te ū ki te kaupapa. He whakataukī pai mōku i ngā wā āwangawanga e pērā i te ātamira o te kapa aka. He whakataukī pai ki au i te mea ka taea e au te kupu katoa i ōku whakaaro katoa, ā, ka taea e au te ū i tōku manawa rere. Ko ētahi o ngā mahi ngākau nui ana ki au, Ko tērā pea ko te tākaro rāua ko tōku taina, ko ō mātou kaihanga i te kāinga, i tō mātou papa kāinga, he hurihuri haere i te whenua. Ko tētahi mea anō, ko te haere ki ngā kaupapa huri noa i te motu ki te tā o tōku pāpā, ki te whakarongo, ki te titiro, tērā pea ki te ako i wētahi mea hou. Ko tōku tino manu ko te kōkako, ka taea e koe te kimi, ki te Waoku, ki Otanewainuku, he ātaahua tōna reo, he ātaahua tōna āhua, he tino tango tēnei nō tātou. Ko Mauao te tohu o te moana katoa Tauranga, me kī rā mai ngā kurī a Whāra ki te tumu, ko Mauao tō tātou tohu. Ko Mauao tō tātou tohu o te mate, ko ia tō tātou tohu o te ora, ko ia tētahi o ngā tūtei pāterangi nunui rawa o te moana, nō reira, he tino taonga tērā maunga ki a tātou. Ko tae te wā ki te rere i tōku maunga. Karawhiua!

Kaoani kē! Oh, mīharo ake nei! Tūmeke! Oh, ka mau te wehi! Mīharo ake nei! Woo, ka wani kē!

Auē te ātaahua hoki o tōku maunga mauao, ā, he momo tēnei ki te manu e rere ana i te rangi, i te moana, arā, Anei te ātaahua o tōku moana o Tauranga. I tēnei rā, i ako tātou i te ingoa o tō Frankie Maunga, Mauao! I ako hoki tātou mō te hītori me te hiranga o tōna marae, o Haerini, me tāna tino mahi, Te whai i tōna pāpā ki ngā kaupapa me te whakahōhonu i tōna māramatanga o tōna iwi me tōna whakapapa hei tamaiti o Ngāti Ranginui. E mihi ana ki a koutou mo te rere i tōku pepeha. Peace. Haere mai.